To gima pok idwoka ni jasuba wang'iye kaka jaluo koso wang'iye kaka jamwa? Ah, ma e gima sani chando josuba mang'eny. Mm. Wadwaro ni mondo wadwok nyithindwa kod nyikwawa ong'e ni wan josuba kata obedo ni koro waselokore wawacho dholuo. Mm. Lakini ong'e ni nyir, nyi, nyina marwa mm. wan josuba ok wa joluo. Mm. Mm, An nyinge ga en Skeria Musa Sae ajakak Seru modak Minigo e kitongoji ma Butiama. Joluo ma Tanzania gin dhoudi adi? Joluo ma Tanzania gin dhoudi ang'wen madongo. E, nitiere Kowak, E, Makamote bende gudo wak. Mm. E, kae nitie Kagwa, nitie Waturi, bende nitiere Kamageta. Mm -hmm. Uh, to giduto te kopogore gi joluo, uh, joluo ma, ma, ma asili Nitie jomoko ma tinde oriwore gi dho ngere wawacho ni assimilated. Jomwa ma tinde obedo joluo. Nitiere josuba ma sani obedo joluo nikech giwacho dholuo. Kanyakla ni asili margi to gin josuba. Ada penji penjo ma bet tek. En gima ber koso gima rach? Ok ogima ber ahinya nikech en, en wito nonro mari mm. kaya chien dhi dhi mi gik ma ilal ma nyikwayo ma koro biro a chien kia, tu, kia chimbuko maggi. Koro anya wacho ni iselal. Ah, pok alal. Po, ah, sawa, pok alal. Awacho dholuo lakini nitie gik ma kiyudo kuoma ting'eyo ni ma ok jaluo. Koro jasuba ni wa, wawachno jaluo koso ko jaluo? A kawuono Ang'o maketo ng'ato jaluo? Remo koso timbegi? chutho remo ema keto ng'ato jaluo kata keto ng'ato jasuba. Koro wan wa josuba nikech kama wa aye nyiso ni wa josuba kuom kwerewa. To kawuono e dhok mwawacho to nyiso ni wa joluo kod weche moko mag joluo timo bende watimo. To nitiere ranyisi modong' mok nyal lal ma josuba nigo ma kidonjo e par jasuba to nyaka ing'e ni ma jasuba kata ma jaluo. Eh. Eh, eh. To Koro in ijaluo koso jasuba? An ajasuba. Be nitie tudruok e kind josuba ma Tanzania gi josuba ma Kenya? Ah, tudruok malong'o ahinya to onge lakini wang'ere. Mm. Wang'ere ni tij osumba man Kenya gi josumba man Tanzania. Koro ok ni nu, jo, nubiro kanyakla uchopo mfangano to un ukalo. Ah, Un wuodhu Wan opogore. ok wadonjo Fangano, wan waluwo oko. Eh, to jo Fangano gi nitie joma odonjo Fangano. Modonjo. Alafu nitie josumba mobiro dogik ka koro eka ochako dok chien. Oh, chako dok. Kaka nyin mane iwuoyo ni. Ah. Eh, magi jorieny. Mm. Ka gibiro ka to gidhi nyaka kuma iluongo ni Ruhu. Ruhu kaluwo aora Mori dhi loka cha. Kae chwanyruok obedo e kind ji ng'ato gi owadgi. Ng'ato achiel oringo odok ang'owa, odok chien. Odok chien kure? Odok chien nyaka yo nyandiwa. Nyandiwa Gwasi. Gwasi. Oh. Koro kanyo kaka gidokie, To gidhi yudo ng'ama chiel ng'ama jaduong' mane ni kanyo iluongo ni Kione orwakogi. Koro Kione ne ma gitimogo singruok. Ma koro miyo nying mar Kak Singiri wuok. Kak Oh, Singiri en Kak Singiri. nickname, onge ng'ama iluongo ni Kak Singiri. Oh, mano singruok. En tendruok, ti- ti- gimoro otimore. Oh. Kione osingore gi yawuot Rieny mane oa koni. To gisingore ka to Mano gidak. dhout Suba moa Jo-Suba mane oa Tanzania modok Tanzania, chien modok odok gi chien. jo-Suba man Odhi Kenya. odhi oriwo gi jo-Suba man To Kenya. giketo singruok. Keto singruok ma nyaka kawuono kidhi mm. kione kawuono en dhoot ei kak singri mm. kidhi piny kanyo iluongo ni kak singri aba kione kuom ngero kaka wan thurwa ka wajo suba man ka Gima kadonjo dala to ang'eyo ni ma par jasuba kata ma par jaluo. Ang'iyo kaka dala oger. Kidonjo e par jasuba, kidonjo ni i, kamach ni koni. Ah, jikon. Kama, kuma, kuma, kuma, kuma oninde. Oh, Kuma oninde. kamach en kachiena. E kachiena, ya. Oh. ma- e, jo- Jaluo luongo ni kachiena. Eh. Kachiena ni kodi badi kod achich. Korachich. Kidonjo. Kidonjo. Kidonjo. Mano od jasuba. Aha. To kidonjo od jaluo kachiena ni koracham. Koro odi ka Kachina ni Kachina ni Korachich. Korachich. In jasuba. Mano jasuba. Kachiena mar jaluo ni kora In jaluo koso in jasuba? An. Eh. Ana jasuba. Kachiena ni ni Korachich koso koka cham? Kachina. Eh. Kachiena kor nindo. Ka- Ah, Kor nindo. Ah. Kor nindo ni korachich. Kaka en ga. Oh. Eh. Adware joluo ma joluo ma joluo ma Tanzania ng'i onyisa ni Kachiena gini kod mane? Nikech pok aparoga gini wiya ni jo Suba gero kachiena kora chich, joluo gero kachiena kora cham. Parane madalo. Un kachiena un nade? Oh, lolo. Pa- Parane eh. kaka ugero dala wuon. Oh, yes. Mhm. Yes. Oh, kora cham. Kora cham. Cham. How true is that? Oh, Ibiro dhi waturi ang' ipenjgi kono be. Ang' ine kaka ang' ine kaka udi go bogero. Koro sani gima chandowa, iyudo ng'ato gedo, ng'ato, ng'ato, ng'ato gedo e center. Mm. Inyalo yudo kobagni. Ok oluwo chandro mar ang'owa, mar kaka jodala gichalo. To kidhi e mier to iyudo ka pogruok nitie. Ok iyud, inyalo yudo ng'ama- jaluo modaro dalane ma kachinane ni korachich. Iboyudo ka chinane ni koracham. Ok nyal yudo jasoba mogero dalane ma ka chinane ni koracham, ka chinane bedo korachich. Koro ka chinano ema nyiso, ema nyiso chandruok mar dalano. Wuoyi maduong' ka wuok dwa gedo, ogedo ko- ko- korka chiena. mar, ma- mar, ot, mar, mar dala wiyi matin dok koni ololo Eh. mana adier mana kaka kata kuom jaluo bende wuod- wiyi maduong' ka wuok dok kachiena mar pacho koro in wuoyi wuoyi maduong' gedo kod mam- Koni. maod wuoyi maduong' mane od wuoyi maduong' to osedarogo dalane dalane ni mwalo kacha Oh. Odo- odak mana kono ma od wuoyi matin en be kata koa kanyo kodok to odok mana koni ok ochak odog koni. Dalana pod aonge nyathi maduong' lakini simba ni mm. obedo mana kor koma ine andinde koni To the Luo of Kenya, can you verify this? If it's true that all the bedrooms are on the left side of the entrance. Pok naparo ga gima kamano. Koro maiso ni bedo ni wagedo korka mm, Nikech wan wuoyi maduong' gedo korka chich, to en korka chich king'iyo Sa- kong'iyo kiwuok pa- oko, kowuok king'iyo oko, oko, yeah. king'iyo rangach. Sawa. King'iyo rangach. Mano sawa. Maisi ne en kor kor kachien En korka korka chiena. mach. Yeah, yeah, yeah. Mar- Wan wuoyi maduong' gedo korka cham kiwuok king'iyo rangach. Ah, to kidonjo to en korachich kiwuok kichung' e dhoot king'iyo oko ing'iyo rangach wuoyi maduong' dok koracham Hmm. Yeah. Koro jasuba opuonja gima onego bed joluo timo an nakia. Mm. How? Abro kachopo waturi, abro penjo. Ang' ang' ninyisi mano. Pogruok e kind josuba gi joluo. E, nitie pogruok e kind josuba gi dho- joluo kuom wach mar golo kodhi. Jaluo golo kodhi gi bel gi ng'or. Mano gima ji gologo kodhi. Ma kopur bel kata opur ng'or. Ok oyiene chi wuoyi dhi ng'wedo bo kelo pacho ka kapok oduog cham pacho. Nikech mano en gima achiel kuom gima nogol ga ng'owa kodhi. Kuom jasuba, bel ok gol go kodhi, igolo kodhi gi kal. Chieng' miduogo cham pacho kal ni emikele mitedo go kuon miluongo ni kuon ohia, kuon ma ji gwelore go. Mm. E, mano e kuon miduogo pacho. Koro koseduoge pacho bas koro jaduong' oseyawo dala koda nyo pod yawuote nitiere bas koro gimbe koro ginyalo duoka duoka cham ang'owa pacho onge chandruok. Nikech chon kane oseke Jasuba loso kong'o miluongo jodongo, biro timo nade? Biro madho kong'o iloso gi kal. Oh. Koro kawuono imiyo kong'ono bo rumo nikech koro kal onge, ang' nolose gang'o. To kawuono to josuba onywandore e joluo, ma josuba mang'eny kawuono nikech puru kal nobo timo nade? Tinde tin, onge. Koro gimbe gikawo mar joluo cha tinde bele ma giduoko pacho. Hmm. Ma ka jasuba opuro bel, to neno ni mano osegolo ang'owa kodhi. Gima ok en marwa, mano wakawo kuom joluo. Mm. Yeah. Mm. Ochuri en chiemb joluo koso chiemb uh, josuba? Uh, ochuri chutho chutho en chiemb joluo. Mm. Eh. Oh. Chutho chutho en chiemb joluo to koro sani ji mang'eny oyude josuba oyude kuom joluo. ma josuba otiyo kode maber zaidi kendo giyie ni mano chiemo maber. Sani gimiyo kata jo Bantu tiyo kode. Mm. Eh, sani kidhi kata Korea, Kichuri. Oh. Eh. Oh, kichuri mana kaka iluonge gi dho eh, gi dho jokore luonge ni kichuri chen ni gi onge kode oh. koro oloso oloko mana yuma tin mondo kone ne ni owacho dhogi to owacho bra dholuo eh. en no churi koro luongo do churi no oluongo ni kichuri eh. eh. pogruok mane kendo minya wacho ni nitie kind suba gi luo Koso modong' to oriworwa te. Ah, ng'eny gi to koro josuba hmm. ti dhi dhi gi joluo chiegni marom oh. e, mana weche achiel achiel ma pod miyo inyalo ng'e ni ma jasuba ma jaluo oh. nyangi to josuba owe nyangi ah, ok josuba kakseru kakseru ah. kakseru mowe nyangi oh. gi badhi ma josuba moko kaka kaksengi ok dhi nyangi e, to josuba modong'gi wasweta dhi nyangi Jougu dhi nyangi, Wakine dhi nyangi, Waacha dhi nyangi, Wasurwa dhi nyangi, Jorieny dhi nyangi. Eh, Jogo pod dhi nyangi te. Eh, Be nitie tim machielo ma pogo joluo gi josuba? nitie. Mane? Ah, Jaluo kaka wuoda ni sani, wuod odi ni, po ni dalana ka, to osekendo. Kotho, Joluo to ok ike ka. Joluo itero iduogo ike e dhood min gi e dhood wuon gi. To wan josuba kosekendo waike dhode. Oh. Ok watere malo nikech ni wasekete kendo. Mm. Eh, mana achiel kuma be pogo joluo gi josuba. To kosego dala kaka iwacho ni ma wuodi maduong' eh, odni eh. to osego dala eh. to odni pod odong' ka. Eh. Mano yiene josuba? Odni, mm. aono to kodong' ka en jikon en simba ng'ato wendo nyalo ninde. Oh. Kata ka nitie wadgi machielo ma chien, nyalo dak ya daka. Ninde. Nekech wan aparo ni I stand to be corrected. Mm. Aparo ni kigo dala ing'ama wuoyi ma koro duong' idhi chako dalani. Eh. Manyiso ni nyaka iruch ndachi e dala mar wuonu. Igo odno piny manyiso ni Y- yaye iwuok. aha wan josuba mano waonge go Oh. wan wan ok wagoye piny dong' anwa kanyo To ka kagero simba e suba tanyombo. Anyombo nyaka e simbano wadake kode. enyuomo nyaka e simba nodake kode Oh, nikech aparo ni wan onego bed ni agero simba Kanyuomo dhako tago odno piny agero machielo makoro od dhakono. Mano joluo. Nikech mano donje cha macha ni Simba Yawuoyi. Mano jaluo. Simba Yawuoyi. Eh. Mano jaluo ma kaje ma South Nyanza kata ma Central nikech ma South Nyanza gi to waneno ok muki. Ha. Eh kata ma Tanzania konyo ok muki. Oh. Koro kama okay. Central to labda to itu ni kwa hiyo yako mabei yako. Au mabei. Au mabei ya South Nyanza. Hey. Eh. Umuko. Onego beni muko igero dhako no. Kasto kigo dala tuwuok kudhi dak e dalano to koro maru cha kendo muko. Kendo muko kendo. Mm. Oh. Apa ni sani changamoto nyalo bed ni koro jigero permanent. Eh, mago nyalo bedo kamano. To go eh. ma road lo mano agero. Mm. Nego bed ni muko nikech macha simba ya wuoyi. Luwe ni eh. simba ya wuoyi. Yeah. Kodonje ok en od dhakono. Mm. Dhako nyaka gerne ode. Koro okay. imuko, koro igero od dhakono ma koro mare. Aha. To kodar odhigo dala, muko ma udhi ugo dala. Okay. Kamano. Gima ng'eyo kuom joluo maseneno, joluo ma Tanzania, mm. ka onyum nyako odonjo e simba, to ka chieng' moro simba cha penigine olo, a ojonya, okethore, mm. koro idwa ger ot machielo, koro igero od dhako. oa e simba. Koro odni chieng' migere, kosegere chieng' miume kuom joluo lakini ok kuom josuba. Dhako dok dalagi dhi kelo chiaye. Ibiro iyango ka. Chieng'no koro kotimo otimo nyasi ne ode nikech macha ne ok ode. Kuom joluo man korwa koni maneno. Josuba to onge mano. Oh. Hey. Eh. Ok, hapa ni watieko. Ah. Yeah. Ero kamano, wach mogik minyalo wacho? An gima nyalo wacho to gima itimo ni ber nikech idwaro mondo ji ong'ere ni gintie. Mm. mm. Thank you so much. My name is Kogot Peter, Luo Ambassador, Eastern Central Africa, and this is the version of the Luo of Tanzania.